Helo bawb, yym heddiw ni'n mynd i edrych ar sut ni'n gallu allforio geirfa o Quizlet lle falle ma' gyda chi lot o restrau geirfa mewn i'ch roulette adrannol er mwyn ad-dalu gwybodaeth gyda'r disgyblion ar hap ar ddechrau ac ar ddiwedd gwersi ond hefyd er mwyn i'r disgyblion fedru defnyddio fe adre. Nawr fi'n gwybod ma' lot o adrannau ar geirfa'n Quizlet felly dyma ffordd hawdd iawn i osgoi gorfod ail-deipio. Felly, yn Quizlet, rydych chi'n mynd i'r ffeil rydych chi angen, gwasgwch y tri dot fan hyn, sy'n mynd â chi i export, a wedyn ni, fan hyn, mae gyda chi um, opsiynau. Gwasgwch y coma. So chi'n gallu gweld nawr um, fan hyn, mae gen i chi um, yy Almaeneg a'r Gymrâg gyda coma yn y canol. So os o's e gyda chi yym term a diffiniad neu yym os o's gyda chi Gymraeg a Saesneg bydd e'n sgwasio at 'i gilydd ond bydd 'na nawr goma rhwngddyn nhw. Cadwch yr opsiwn New Line a gwasgwch Copy Text. Iawn, nawr mae angen i chi fynd i ddogfen um, prosesu gwybodaeth fel hwn. So mae eisiau chi pasto fe mewn fan hyn, a byddwch chi'n gallu gweld nawr, mae gennych chi restr yn ymddangos, um, sydd yn fesul llinell a gyda'r coma. So chi'n ar angen copio hwn, command C ar gyfer copio, a rydych chi'n mynd i'ch roulette, a chi'n gwasgu control, command neu control V. A chi'n gallu gweld nawr, mae fe 'di ymddangos, ond yn anffodus, be chi angen fan hyn nawr yw cwestiwn ac ateb. Iawn? Felly, rydych chi'n gallu gweld fan hyn, nid yw'r wybodaeth mewn dwy golofn. So chi'n mynd i data, a fan hyn, mae yna opsiwn rhannu testun yn golofnau. A wedyn fan hyn mae'n gofyn i chi beth yw'r gwahaniaeth. Chi, naill yn gallu gofyn ganfod yn automatic, a mae e wedi wneud hwnna, mae wedi darganfod y coma, a mae e wedi rhannu nhw fyna, achos mae'n gwybod taw hwnna yw sut ni'n gwahanu'r colofnau. Felly, sydyn reit nawr, mae gen i hwn yn barod yn fy nogfen roulette, fel dwy golofn, ni wedi copio fe draw o Quizlet. Beth byddwn i'n awgrymu wedyn yw bod chi'n copïo'r golofn yma eto a rhoi e ar y chwith, a hefyd copïo'r golofn chwith a rhoi e ar y dde, felly bod plant yn gorfod ffindo'r diffiniad gyda rai cwestiynau, ond hefyd gorfod ffeindio yr, yr clyw um, gyda'r cwestiynau eraill. So wedyn ni, mae rhaid, gallwn ni um, checio, ydyn nhw'n gwybod beth yw traffig ar un achlysur fan hyn, um, ond hefyd ar adeg arall byddwn ni'n gallu checo ydyn nhw'n deall beth yw deddf Fair Care. So, os chi eisiau dyblu'r yy opsiynau, allwch chi roi swap i'r golofnau draw, unwaith gyda fi'r Almaeneg ar y chwith, a wedyn ni roi Gymraeg o dan o fe, felly bydd gyda fi ddwbl yr opsiynau ar gyfer y roulette. OK, gobeithio bod hwnna'n neud sens. Um, dewch i ofyn os oes unrhyw beth arall. ond ma' angen i chi fynd i'r dogfen yy Google Docs yn y cyfamser cyn bo' chi'n mynd â fe chi'n methu mynd â fe strêt o be' wela i o Quizlet i i'r daenlen Google Sheets ma' angen i fe yna fe via Google Docs fel bo' chi'n ca'l y llinelle. Oce, hwyl ysbri!